Tekau mā whitu o ngā rā o Mei, i whānau au ki Taumata, te kāinga o aku tīpuna i te pūtake o Pirongia maunga, i Maniapoto. Aku mātua ko Rāpata Makiwara, ka moe i Anete Tana, ā, tō mātou whānau tekau. E whā mātou ngā mea wāhine, e ono ngā mea tāne. I tēnei wā, kua matemate aku tuākana, taku tuakana o runga ki au me aku tāina. E toru tonu. Mātou kei te ora. Ko au i tēnei wā kei Tūranga au e noho ana i te taha i a ko mokopuna. Ngā mea o te whānau kei te ora ko taku brother Fred kei Umupuia, taku brother Haki Tuauru kei Tūranga. o mātou mātua ko Matemate. Tekau mā rua aku tau ka nuku mai au i reira ki Waiomatatini. I haramai māua ko taku pāpā i te hui nui o Porourangi, i te haerenga o ngā hōia tuatahi ki te. whawhai tuatahi, ā, ki te whakapuaretanga hoki i te whare Māori i te kāinga o Āpirana Ngata, tēnā hui kaitā tēnā i tū ki Porourangi. Tērā hui, he hui kaitā rawa atu, i hui katoa mai te motu, ngā iwi katoa ki tērā hui. I tōku haramaitanga, i haramai au i te hei a Waikato-Maniapoto. Haramai māu taku pāpā i pirongia, tae mai ki Ākarana. Ka haere taku pāpā kia ki te iana whanaunga i reira. He haere tō kia ki te kāri e mōhio e tere ana te haramai o te tīma. Kāti ka mahue au i te wāpu. tatari ai ki a ia. Ka tūtaki a Tau ki ea rau aku mātua i reira kia, kia te ngaro ngā pō ki taku cousin ki a Grace Ormsby, wērā wāhine, koera tā rāuna mahi he nēhi, koera ngā nēhi. o te Narrow Neck Camp, koira te te ngā wāhi tereina o ngā hōia i te mō te haere ki i te whawhai. I te taha i a rāua ko rēna tangata rāua ko Te Matengaro e hoki mai ana i Harataunga e hoki mai ana ki Waiomatatimu. Ka whakamōhiongia tau e, e taku cousin, e Grace Ormsby, ki a Te Matingaro rā o ko Rēnata. I reira mātou e tatari ana kia hoki mai taku pāpā. Kāre i tere tana hoki mai, ka tae ki te wā o te haramai o te tima. Ka kī mai a Rēnata, Me hara mai au i taha i a rāua. Mā taku pāpā e whai mai muri. Ka hara mai au i taha i a Te Matingaro rāua ko Rēnata i runga i te tīma. Me nui noa atu mātou, kī tō tō mātou tīma, ngā, ngā iwi o Waikato, ngā iwi o Maniapoto, o Harataunga, ehara mai ana ki tērā hui. Tae mai i te tīma ki Tokomaru, ka ū mai mātou ki Tokomaru, ka noho mātou i Te Aireuru, i te marae o Tokomaru. Ā, nā ngā, nā ngā rōnihi pakupaku mātou i mau mai i te tīma Rahira, engari kei te wareware i a au te ingoa o te tīma Rahira. Ko Te Arahura Tōpēni te ingoa. Au inaaki i tētehi rangi, nā ngā waka o te Pākehā e kīngi ana e ngā coach i ērā tae me ngā waka ma te hoe hoki e tō. Nā reira mātou i tari mai reira ki Waiomatatini. Taenga mai ki ki Waiomatatini, ka noho au i te wai aue, i te kāinga o ngā mātua o Renata rā, o Renata Ngata, ā, taku tipuna hoki i a Kāterina, i moe i a Paratene Ngata. Ā, ka noho au, ka hui ra te hui i Waiomatatini, ka mutu te hui, ā, ka pakaru te hui, ka hokihoki ngā tāngata, ka, ka hoki taku cousin, Ka tae mai hoki au kotahi wiki rawa i muri mai, ka ata noa taku pāpā ka tae mai. Ka tatari rawa hoki ai ia ki te tima o muri atu hei mau mai i a ia. Ka tae rawa i tērā tāima kua mutu kē te hui. Ka puritia au e aku mātua, e Rēna Tarāho Te Matingaro, kia noho hei tamaiti mā rāua. Ka noho au i ngā koroua. Ā, noho au e te pāpā, ā, ka te pāpā e pīrangi hoki wau. I tō mātou haramaitanga rā, ka noho mātou i te wai aue, i tērā o aku tīpuna, i Ākā rā o ko Paratene Ngata. Ko Kā hei tuakana ki tōku tipuna, ki Āhera. Kā rāua ko Hera, tō rāua māmā, ko Maora neke whare, nō Akuaku, nō te whānau o Rākairoa. Ka moe a Maora neke whare i te Pākehā, i ngā Pākehā wē, whalers, o mua, koia rei ia nōki. ka whānau mai ko Kāterina. Nā Kāterina ko Āpirana Ngata rāua ko Rēnata. Ka moe a Hera i a, i a Pātere ki Te Waru, Maxwell, ka whānau mai ko Te Ngaronui, ko Rāpata, ko Te Waru, ko Maora, ko Hōri. Kātahi ki te wā i hoki ai taku pāpā, ka kī atu a Paratene Ngata ki a ia, Haere tīkina tō whānau, mauria mai ki konei, whakahokia mai ki tēnei taha o hou. Kāti te noho mai i Maniapoto. Ka puritia au e Renata rāua te matenga roa. Ka pōuri taku pāpā mō taku mahuetanga mai i a ia, ka aho kē ia ki te tiki i tana whānau, ka mauria mai i Naia ki, whakahokia mai i Naia ki konei ki a Ngāti Porou. Koira tō mātou hokinga mai ki tēnei taha o mātou ki a Ngāti Porou.